Язучы булып туарга кирәк дип саныйм мин. Мөгаен, артык талант булмаса да, әдәби талант турында әйтәм инде. Язучы булып буладыр, чөнки җөмлә төзи белсәң, язырга була. Ләкин инде теге чын әдәби әсәр языр өчен, минемчә, ниндидер менә илаһи бер очкын кирәк. Әдәби әсәр бит ул сөйләп чыгу гына түгел. Бездә күбрәк менә проза әсәре турында әйтәм инде мин, шигырь турында түгел. Шигырьдә дә шулай ук сөйләп чыгалар, ләкин шигырь ул бит сурәтле фикерләүдән гыйбарәт. Образлар, метафоралар, аллитерация, ассонанс. Аның өчен менә музыкантларның кебек үк ишетә белү кирәк, слух, русча әйткәндә. Ә бу сыйфатлар, минемчә, проза язганда да кирәк. Чөнки прозаның үз ритмы бар. Эчтәлегенә килгәндә исә шулай ук прозада сөйләп чыгуны өнәми, анда тасвирларга кирәк. Ә тасвирлау өчен, әлбәттә, әдәби талантларга тиеш тумыштан килгән. Шуңа күрә мин дә ул булгандыр дип уйлыйм инде, чөнки мин менә кайчагында уйланам, Ни өчен мин менә шушы кече яшьтән үк, балачактан ук шигырьләр яза башладым. Аларны шигырь дип әйтеп булмый инде, әлбәттә. Бу, димәк, ниндидер бер э, күңел ихтыяҗы булган. Миндә талант юк дип, әлбәттә, теге язудан туктарга ярамый. Аны беркем дә әйтә алмый бит. Синдә бармы ул, юкмы? Чөнки э, әдәби иҗат ул шундый бер хасият, күңел хасияте. Аны инде һөнәр дип тә әйтергә телем әйләнми. Бик озак уңышка да ирешә алмаска мөмкин син. Үзеңне үзең таба алмаска мөмкин, үзеңнең стилеңне, үзеңнең стилеңне. Ә ул язучы теге тумыштан бирелгән талантка гына шуны ытыра тиеш түгел, әлбәттә. Аның өчен бик укырга кирәк. Бүтән язучыларны, татарның атаклы, биек язучыларын, телгә бай язучыларны, мәсәлән, 20 гасырда Госман Әмирханиныкыны, Әйтер идем мин, Фатих Хөсни, Ибраһим Гази, Мөхәммәт Мәһдиев, Аяз Гыйләҗев һәм башкалар. Шуңа күрә аларны, әлбәттә, укырга кирәк. Татар телен тояр өчен. Тел инде ул, әлбәттә, тик ана теле дибез. Гаиләдә ата-анадан бирелә, ләкин аны әле ул гына җитми. Аны камилләштерергә кирәк. Әдәби телдә син инде иркен үз фикереңне әйтергә тиеш. Сөйләгәндә дә, язганда да бу иң беренче шарт. Аннан соң инде, әлбәттә, дөнья әдәбиятын күрә кирәк. Дөньяда нинди язучылар бар, борынгы антик дөньядан алып, хәзерге көннәргә кадәр. Бу, әлбәттә, бик күп вакыт сорый. Шуңа күрә прозада бигрәк тә тиз генә өлгереп җитә алмыйлар күп кеше. Билгеле бер вакыт кирәк. Ә поэзиягә килгәндә исә, әлбәттә, анда иң беренче чиратта теге тормыш тәҗрибәсе түгел әле, анда күңел биографиясе. Ул да бик белемле булыр атыш, әлбәттә. Чөнки менә мин укыйм, үзебезнең татар э, язучыларын, яшьләрне дә күренеп тора. Автор белемлеме, укыганмы, яисә бик наданмы. Ул инде син язганда чыга бармыш. Әлбәттә, күпме иртәрәк тотынасың, шуның кадәр син инде бай тәҗрибә җыясың. Ләкин бит төрле кеше төрлечә килә әдәбиятка. Ул бит язмыштан да тора. Мәсәлән, Бөек Шәрык шагыйре Сәгъди әйткән, башта егерме-егерме биш ел белем алырга, укырга кирәк, ди, мәдрәсәләрдә. Аннан соң егерме-егерме биш ел сәяхәттә, сәфәрдә йөрергә кирәк, дөнья күрергә кирәк. Аннан соң инде яза башласаң да ярый. Чөнки синең инде белемең дә бар, син дөнья да күргәнсең, тормыш тәҗрибәң дә күп. Инде син рәхәтләнеп яза аласың утырып. Бездә дә төрле һөнәр ияләре булып, төрле өлкәләрдә эшләп, әдәбиятка килүчеләр бар. Ләкин менә минем күзәтүем буенча, барыбер әдәби осталык ягыннан алар өлгереп җитә алмыйлар. Чөнки гомер шул кадәр кыска, шул кадәр вакыт тиз үтә. Шуңа күрә барысын да бергә алып барганда, ул әлбәттә иң идеаль вариант булыр иде. Безнең илдә,
ахры, җил дә. Су да бүтән. Таң башкача ата, ятлар, танырлар. Гүя чын дошман эзләп тапмасын дип, шәбәләнеп беткән безнең тамырлар. Безнең илдә ахры җил дә, су да бүтән. Челтергән көмеш чишмә суларын мин бер читтә тыйнак җикән Камыш булып, итәк җилен сулаган күк суалым. Миңа алай аерым бер теге, менә кайбер кеше таң белән яза иде бит инде, Гариф Акунов мәсәлән, ул әйтә иде, биштән торып яза, бар, язам мин дип, берничә сәгать яза да инде ул, аннан соң эштә, эшлә, язучылар союзы рәисе булды, Казан утлары башлыгы яктыралар. Казан эшендә эшләгәч, әлбәттә, кыенрак иҗат белән шөгыльләнергә. Аңа хәтта тег Марсель Галиев шаяртып әйтә иде, син якын туймаганы сизелә әсәрләреңне укыганда. Бу инде шаяру әлбәттә. Минем үзем өчен андый теге менә шушы мин кич белән язырга яратам, ич төнлә, көндез андый нәрсә юк. Миндә менә тулган булырга тиеш күңелдә. Мин бик күп кеше шулай эшли. Дыр дип уйлыйм язучыларның. Башта күңелдә язасың бит инде. Хәтта мин хикәя язганда да мин бик тиз язам. Ул минем, чөнки аның ахырына кадәр инде мин аны уйлаган булам. Инде күчерәм генә күңелдәген. Э, шигырь инде ул бөтенләй менә э, эш истәле дип атала бит сезнең. Аның эш истәленә катнашы әллә нәрсә юк шигырьнең. Син аны калына йөрисең, уйлыйсың, уйлыйсың, уйламыйсың да, ул үзе килеп төшә. Үзе килә, юлы-юлы строфасы белән китте. Тишкә керергә мөмкин, андый хәлләр дә булганы бар. Тешем дә шигерә заман. Анда уянып өлгермәсәң, онытыла инде, әлбәттә. Уянып, ну, язып куйган берничә шигырь бар, шундый әйбәт кенә. Иҗатның хасиятләре аның бик күп һәм төрле инде. Аларның һәркем ул һәркемнең үзенчәдер дип уйлыйм. Һәр бу бит ялгызаклыклар эше иҗат. Сиңа бит беркем дә ярдәм итә алмый. Соңыннан, әлбәттә, редактор карап чыга инде. Э, күп кешене редактор эшкәртә. Мин менә редактор кагылганны менә бер хикәя, мен хикәя чыга минем 3 санда, март санында казаныган. Мин язам, авылдан энесе шылтыратты. Аларны шылтыратты дип үзгәрткәннәр. Бу минем бик рәнҗетә колагымны, чөнки минем укытучым Мәхәммәт Мәхтиев әйтә иде. Шылтырый телефон түгел, савыт сабагына шалтырый дип. Ә телефон алт шылтырый. Белемле булу, икенчесе синең күңелең саф булырга тиеш. Кешегә нидер нәфрәт белән кенәшеп карарга тиеш түгел син. Син үзеңне менә бер максат куясың икән, максатчан булу әлбәттә. Үзеңнең максатыңа бер нигә карамыйча барырга кирәк. Анда әлбәттә киртәләр дә күп була. Яшь шагыйрь турындагы шигырендә Тукай бар бит, ул киртәләрен тибәм дә аударам ди. Һәм менә әйткәнемчә, Син күңелең киң булырга тиеш. Күңеле тар кешенең язганда да барыбер әсәрендә чыга ул тарлык. Һәм кешеләрне яратырга әлбәттә. Кешеләрдән ниндер гел явызлык, мәкер генә көтәргә кирәк түгел, әлбәттә. Ул сыйфатлар да кешедә бик күп. Язучының ул үзендә дә булырга мөмкин, ләкин ул аны кадәр читкә күрергә тиеш. Була. Ул әлбәттә ниндер э, күренекле язучы булмаячак, сүз дә юк. Ләкин менә әдәбиятта бит бик күп төрле жанрлар бар, юнәлешләр бар. Рецензия язырга мөмкин. Язучыга бәйләнеп бирергә дә мөмкин. Язып, аны гына булдыра алачак ул, әлбәттә. Тәнкыйтьчеләр кирәк. Әдәбиятны пропагандалаучылар, әдәбият укытучылары. Ул бит әдәбият бер язучыдан гына тормый. Аның укучысы да талантлы, үзен, үзенә күрә бер сәләтле булырга тиеш. Шунда гына әдәбият Үсә. Әйтәм бит, әдәбиятка кем дә кертеп җибәрә алмый, үзең кермәсәң. Әдәби мәйданга. Әлбәттә, теге ярдәм итүчеләр, синең сәләтеңне күреп алучылар була. Алар минем күп булды. Язучыларның, олы күренекле язучыларның барысы да хәерхак булды. Алар миндә нинди алмаш күрделәр, минем турында хуплау сүзләр әйттеләр. Шуңа күрә шагыйрьләрдән шулай ук менә Зөлфәт, Мөдәррис Әгъләм, Мәрхүмнәр инде барысы да. Юк, Гөркәй ул сәләтсез, ул э, безнең татар әбенә лаек түгел дип әйткән кеше булмады. Ул инде гел теге миңа яшел ут янып торды дип әйтмим мин, андый киртәләр булды әлбәттә, ләкин үземнең каләмдәшләр тарафыннан түгел, өлкән каләмдәшләр тарафыннан. Алар һәрвакыт мине үз араларына алдылар, бик яшьли, мин аралаштым. Мин Хәсән Туфан, Сиват Якимнәр белән дә аралашып калган кеше. Алар Бәшировлар белән. Алар мине үзләренә тиң күреп сөйләшәләр иде. Үз язган ул вакытта инде әллә нәрсә э, тик шаккатырыр әйберләр дә язмаганмын сыман мин хәзер карасам. Еренчек әйберләр. Шуңа алар менә Хәсән Туфанның э, яшел кара белән төзәтелгән шигырь дәфтәре минем әле дисен. Мин ул вакытта мәктәп укучысы инде, 14-13 яшьләрдә. Мин мен яшьли шәрик шагыйрьләре белән кызыксындым. Алар, әлбәттә, күбесе фарсы телендә язган. Мин инде аларны русчага тәрҗемә итеп укыдым һәм шуларны русча тәрҗемәне я, татарчага тәрҗемә итә идем. Ул э, менә шул аларга иярүнең бер теле булгандыр инде. Ул менә бала чагында мин инде 10, 12 Бәлки 13-14 яшькә кадәр дә бик мавыктым менә үзебезнең Такташ белән үзе язып маташкан кеше Такташны урап үтә алмый. Дәртмән шулай. Ну, Тукай инде ул иң башта ул инде теге уку язы хәреф таный башлагач ук Тукай минем юлдашым булды аның бер китабын мин үземнән калдырмый да идем. Менә безнең 90-нчы еллардагы дәүләт системасындагы үзгәрешләр аркасында бик күп татар мәктәпләре ачылды, татар теле

Аларны инде искә төшерә башласаң, кайберләре онытылып калар дип куркам. Менә шагыйрьләрдән, әлбәттә, Рүзәл Хәматшаган, Хәматшин. Шактый бит алар. Менә Фәнил Гыйләҗев соңгы вакытта бик публицистик юнәлештә шигырьләре белән э, халыкның күңелен яулады. Рифат Сәләх, шулай ук Ленар шәехләрне дә э, кертергә була, күбрәк мин аның, миңа аның балалар өчен язган шигырьләре Шыйракча прозада Рисә Минегалиуллин, хәзер драматургиядә кереп китте. Ә поэзиядә Йолдыз Миңнуллиналар бар, Лилия Гыйбадуллина, Гөлүсә Батталова. Менә әдәбият, татар әдәбияты бик тиздән шулар кулына калачак. Аларны алмаш дими, нәрсә дисең тагын? Менә кайберләренең исемнәрен санамам булсам, гафу итсеннәр. Язучыны үстерү өчен иң беренче мәктәп кирәк. Мәктәп әле ике мәгънәдә. Мәктәп әлбәттә менә гомуми белем бирә торган мәктәп, татар телендә булырга тиеш ул. Һәм мәктәп әлбәттә ниндидер менә олы язучыларның мәктәбе. Үз мәктәбен тоткан язучылар бездә хәзерге заман, хәзерге көн язучылар арасында бик сирәк. Мәсәлән, Марсель Галиевның мәктәбе. Ул бөтенләй бүтән төрле э, прозада, прозада инде асылда, бик затлы проза. Бәлки, менә ул бит нәк аның кебек язырга димим мин, аңардан өйрәнергә була. Телне ничек куллана ул, нинди метафоралар, нинди чагыштырулар, нинди эпитетлар. Ул сәхнәгә яшәр өчен килде. Ә шундый сәер уен бу. Касырлардан килгән татар гаме йөрәгенә аның сыенды.